Nĩakũmenyereire, na nĩ ma nĩakũmenyereire nĩ tondũ nĩũkinyanĩirie hau ũgĩkoretwo ũrĩ, ũgakorwo tũkĩnyitanĩire nawe. Ngai akũrathime mũno na wĩkwo maũndũ mega, ona ma magegania. Niĩ njĩtagwo Sam Gĩca wa Njoki, nĩndoka nĩgetha tũkorwo tũgĩtindĩka nawe tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ rũcinĩ kana mĩaraho ya ũmũthĩ. Ndĩ na ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa inyuĩ mũkĩrĩ kũrĩa mwena wa Facebook, oranyandikira kũrĩa ũrathikĩria kũhetũkĩra Zeno Radio, ũkanyandĩkĩra SMS yaku kũhetũkĩra 0705 719104 ngagũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ waku we gũkorwo ũkĩrĩ ah, hau mũtambo-inĩ na ũkorwo ũkĩrĩ partner wa mũgambo wa Mũgĩkũyũ FM na gũkũ kwa mũgambo wa Mũgĩkũyũ FM ngwĩra nĩ kĩhumo kĩa wega na gũkũ nĩ mũciĩ wa andũ othe na mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tũkorwo tũkĩhetũkĩra maandĩko nĩ ũndũ waku we ũrarigwo rĩu mwaka mwerũ nĩ ũragĩũkire na ndĩrarigwo andũ maracerehekea nĩkĩ Ah, ngenda ũkorwo ngĩkũnyita ũgeni nĩgetha tũkorwo tũkĩrora ngorwo ngĩkũmenyithia hihi ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa kana mwaka ũyũ wa 2021 nĩ twakorwo tũkĩhoya ngai atĩ tũkiumagara umagaranie na ithuĩ Ah, tumagare tũkĩrĩ agima na tũgĩcoka korwo akĩrĩ wa gũcokania na ithuĩ nĩ tondũ we nĩ ngai nawe no ahote gũtwĩkĩra maũndũ macio mothe Ah, tũgĩkoragwo tũkĩhoya ngakena mũno nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo producer Andy nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩarĩrĩirie tabarĩra ĩno na ĩgakĩagĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ andũ magĩkorwo magĩcokereria andũ hĩndĩ ĩrĩa magĩkorwo magĩcokereria kuma holiday welcome back arĩa magĩkorwo magĩcokereria mũthenya wa ũmũthĩ na niĩ cia mũgeca wa njoki nĩ ndakorwo ngĩũka njikare gĩtĩ gĩkĩ tũkorwo tũgĩtindĩkana nawe wega nginya cia ndĩra inyanya na ngona thaa ya mũgwanja ĩna na ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja na ngwenda tũkorwo tũgĩthiĩ direct thĩinĩ wa topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩra ngai ahingũre maitho maitũ mwaka ũyũ ahingũre maitho maitũ open my eyes o lord kana ngai hingũra maitho makwa mwaka ũyũ nĩ tondũ ũndũ ũmwe ndarĩkia kũmenya kana ũndũ ũmwe ngai arĩkĩtie kũnguũrĩria ihinda-inĩ matukũ-inĩ maya tũ- tũ- tũikarĩte nĩ atĩ kĩrĩa gĩothe mũndũ abataraga kĩombĩtwo mbere yake na mũndũ ũgwĩtwo mũigai wa njoroge nĩ angenagia nĩ tondũ nĩ arauga akauga "A, mbere yaku gũtirĩ kĩndũ ũngĩkĩaga tondũ wombĩte irio mbere ya mũrĩi wombĩte irio kana ngai ombĩte irio mbere ya wee ũracibatara ombĩte kĩu ũbataraga mbere yaku koguo kĩrĩa gĩothe ũbatarĩte mũtũrĩre-inĩ eh, gĩkĩrĩ gũkũ na nĩguo tũthome maandĩko me thĩinĩ wa kĩambĩrĩria igĩrĩ ah, tũkorwo tũgĩthoma mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ah, tũigue ah, nĩgetha tũkorwo tũkĩona kuma kĩambĩrĩria rĩ ngai akoretwo A- a- akoretwo agĩka atĩa igũrũ rĩa indo iria mũndũ abataraga igũrũ rĩa kĩndũ kĩu we ũbataraga kĩu ũrahoya mũno ngai akoretwo akiuga atĩa igũrũ rĩakĩo na o ũndũ ũrĩa mũkĩũĩ kĩambĩrĩria kĩambĩrĩria ĩmwe ĩkoragwo ĩ ũmbani wa ngai wa mbere ĩrĩa tuga the first account of creation uh, kĩambĩrĩria ya kerĩ nĩ the second account of creation na nĩgetha tũcoke tũgĩthiĩ ũguo kĩambĩrĩria ithatũ tuone kũrĩa mũndũ atuĩkire wa kũiya ũmũthĩ ngwenda tũkorwo tũkĩrora thutha wa ngai gũkorwo akĩũmba nyamũ cia thĩ thutha wa ngai kũmba mũndũ rũmerĩ

akĩrũkũmbania akĩrũkũmbania rũgĩtuĩka mũndũ mũka agĩcoka akĩmũtwara kwĩ mũndũ ũcio jehova arĩkia kũmba mũndũ agĩcoka akĩmũkomia toro nĩ ndagũtĩa mũthamaki wathamaki nĩ tondũ ũrĩ ngai kiugo gĩaku gĩtũũraga ta ũrĩa ũtũũraga na ũnjĩraga kiugo gĩaku nĩ kĩnene gũkĩra ũrĩa tũkũĩ kĩreke mwathani rĩu ngĩenye kiugo gĩaku ũhe ũũgĩ ũhe wĩ- ũhe wendo ũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we na mbere ya andũ aya mathikĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ndetia ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩgetha ndikarie matũhũhũ ndikongerere ũrĩa we ũtaugĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo amen and amen jehova ngai nĩ arĩkia kũmba mũndũ na thutha ũcio maandĩko makanjĩra atĩ akĩrora mũndũ na akĩona mũndũ arĩ na thĩna arĩ na ihoru nĩ athĩnĩkĩte jehova ngai arĩkia kũmba mũndũ ona mũndũ nĩ athĩnĩkĩte he had finished creation nĩ arĩkĩtie ũhoro wa kũmba na ndegũcokerera kũmba rĩngĩ nĩ tondũ nĩ ombire mũndũ ũrĩa wahanaga take nĩgetha athiĩ na mbere na ũmbi wake

Rora thĩinĩ waku, nĩ tondũ Jehova rĩrĩa arĩkirie kũmba mũndũ, akĩmũkomia na amũkomia hĩndĩ ĩrĩa arĩ toro, akĩ- akĩhatũra rũbaru rũmwe, akĩrũkũmbania na nyama, akĩrũkũmbania na ndoro, na rũgĩ- akĩrũtua mũndũ mũka. Agĩcoka akĩoya mũndũ mũka ũcio akĩmũtwarĩra mũndũ ũrĩa wetagwo Adamu, akĩrwo nĩ ndakũrehere ũyũ. rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo mĩaraho ya ũmũthĩ ngĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa we ũrathikĩrĩria ũrĩ kũrĩa ũrĩ ngona nĩ ndĩrathikĩrĩria andũ makĩrĩ thĩ cia kũraya nĩ ndĩrathikĩrĩria andũ marĩ kũrĩa mwena wa ndoha kata a blessed mam ngai akũrathime kĩu mũbatarĩte mwaka ũyũ mwaka ũcio ũngĩ ũratũrĩte ũta- ũbatarĩte it- ah, ah, ngari nene Ũrabata- ũratũrĩte ũbatarĩte mbeca nyingĩ ũratũrĩte ũbatarĩte ũtonga ũratũrĩte ũbatarĩte gwaka ũratũrĩte ũbatarĩte kũhikania ũratũrĩte ũbatarĩte mũthuri ũratũrĩte ũbatarĩte mũtumia ũratũrĩte ũbatarĩte gũthama hau ũikaraga ũthiĩ handũ hararamu rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo no ndũramenyete kũrĩa kĩndũ kĩu ũrabatara kĩrĩ god has placed everything we need ngai nĩ arĩkirie ũhũmbi wake ngari ĩyo nene ũbataraga ĩ thĩinĩ waku mũciĩ ũcio mwega ũbataraga wĩ thĩinĩ waku mwana ũcio mwega ũbataraga wĩ e thĩinĩ waku wĩra ũcio mwega ũrabatara mwaka ũyũ wĩ thĩinĩ waku it is a revelation ngai atuĩkĩte wa kũrehe kũrĩ niĩ niĩ ese mũgeca wa njoki atĩ kĩrĩa gĩothe ndĩrabatara kĩrĩ thĩinĩ wakwa rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo nĩ gũkorwo ngĩgũthomera maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe mũhari wa kenda nĩgetha tuone hihi kana nĩ ithuĩ twakĩambĩrĩria kwaga kuona kĩrĩa tũretha nĩgetha tũkĩmatha tũmenyage tũramatha kĩ na tũramatha tũkĩone kũ Nĩ tondũ Ngai nĩ athondekete kĩrĩa ũrabatara mbere yaku. Tũrigicĩirio nĩ indo iria tũbataraga. Ambire akĩũmba thĩ na igũrũ, agĩcoka akĩũmba mũndũ. Thutha wa kũũmba irio, akĩũmba mũrĩi. Koguo we kĩrĩa gĩothe ũrabatara kĩrĩ thĩinĩ wagu, kĩrĩ thĩinĩ waku. Mweri wa ikũmi na kenda wa Kĩambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ũkauga atĩrĩrĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa hagari arĩkĩtie kũingatwo kũrĩa kwa iburahimu na kiumagara na mwana na rĩu mekinya thĩinĩ wa werũ na magekora kũu mwana akĩrĩra mũno nĩ tondũ wa kwaga maĩ tondũ nĩ mũĩ werũ-inĩ gũtirĩ maĩ ona werũ ũrĩa mũnene mũno wa kalahari ũrĩ thĩinĩ wa afrika maĩ mationekaga na njĩra hũthũ na rĩu hagari akĩrĩkia kuoya ishumaeli wake akĩmũiga kando nĩgetha akue ndakone agĩkua na akĩrora kũu ngĩ akĩrora na igũrũ akĩra ngai rĩu nĩndaiga mwana thĩ akue nake ngai akamwĩra atĩrĩrĩ rekei tũthome kwambĩrĩria ikũmi na ithathatũ nake agĩthiĩ agĩikara thĩ amwerekeire araihanĩrĩirie nake itĩna ta rĩarĩ ta rĩarĩki- rĩaikia rĩa mũguĩ nĩ gũkorwo oigire atĩrĩ Nĩ ndige kuona mwana wakwa agĩkua. Agĩgĩikara thĩ amwerekeire, akĩrika kũrĩra na mũgambo mũnene, akiu- agĩ- a- agĩ- agĩikara thĩ amwerekeire akĩrĩra na mũgambo mũnene. Nake Ngai agĩkorwo aiguĩte mũkayo wa kĩhĩĩ kĩu. Nake mũraika wa Ngai agĩĩtana arĩ o igũrũ, akĩũria Hagari atĩrĩ, We nawe Hagari, ũngĩtariĩ atĩa tiga gwĩtigĩra amu ngai nĩ aiguĩte mũkayo wa kĩhĩĩ o hau kĩrĩ ũkĩra ũtire kĩhĩĩ kĩu na igũrũ ũkĩnyitĩrĩre na moko amu nĩ ngatũma gĩtuĩke rũrĩrĩ rũnene nake ngai akĩmũhingũra maitho agĩkĩona gĩthima kĩa maĩ agĩthiĩ akĩiyũria thegu, thegu, thegu maĩ agĩkundia kĩhĩĩ nake ngai aakoragwo e hamwe na kĩĩ kĩu nakĩo gĩgĩkũra gĩgĩtũũra o kũu werũ-inĩ gĩgĩtuĩka mũrathi na ũta agĩgĩturia werũ-inĩ wa parani nake nyina akĩmũhikithĩria mũka amũrutĩire bũrũri wa misiri rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo hagari nĩ ingatwo kwa iburahimu na ishumaeli makinya werũ-inĩ na nĩ marĩkia kuona rĩu haha hatirĩ na ũndũ ũngĩ gũkũ werũ-inĩ gũtirĩ maĩ mwana nĩ arĩrire mami maĩ nake nake mũndũ ũgwĩtwo hagari nĩ aramenya werũ-inĩ gũtirĩ hĩndĩ maĩ marĩkinya handũ matuĩke nĩ moneka na njĩra hũthũ koguo akĩiga kĩhĩĩ kando na akĩrĩrĩra ngai na mũkaya mũnene mũno nakĩo kĩgĩgĩthiĩ na mbere na gũkaĩra ngai nake mũraika wa ngai akiumĩrĩra hagari no mũrata wakwa hena ũndũ ũmwe ndĩrenda wone maĩ mau hagari atũrĩte arĩrĩire gĩthima gĩkĩ hagari aratũrĩte arĩrĩte ngai oka ndanathondeka gĩthima maandĩko marauga nake ngai mũraika wa ngai akĩmũhingũra maitho akĩona gĩthima kĩa maĩ kĩu ũbatarĩte ũkoretwo ũkĩrĩra mwaka wa 2020 kimubatarĩte ũrĩa na ngai rĩu nĩtwambĩrĩria resolution cia mwaka mwerũ mwaka ũyũ no nginya ngĩe ngari mwaka ũyũ no nginya ngĩe mũthuri mwaka ũyũ no nginya ngĩe mwana mwaka ũyũ no nginya ngĩe na mũciĩ mwaka ũyũ no nginya njake maũndũ macio mothe ũrabatara marĩ ho ĩra ngai akũhingũre maitho ma kĩroho na nĩkĩo njugire thimũ ya ũmũthĩ thimu ya mwaka wa ũmwe wa wa 2021 gũkũ kwa mũgambo wa mũgĩkũyũ fm thĩinĩ wa mwĩhoko mwerũ ndamĩcete nĩ ngai atũhingũre maitho ngai atũhingũre maitho tuone kĩu nĩ tũratũriragĩria ngai atũhingũre maitho tuone kĩrathimo kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ witũ ngai atũhingũre maitho tuone kĩrĩa agĩtũigĩire tuone mawĩra marĩa atũigĩire ngai atũhingũre maitho tuone mbeca icio tũtũrĩte tũmũhoete ngai atũhingũre maitho tuone aruti a wĩra acio tũtũrĩte tũhoyaga andũ arĩa mekũnyitĩrĩra kĩoneki gitũ andũ arĩa mekũnyitĩrĩra meri itũ ndĩgatoboke ndĩkae gũcoerera maĩ-inĩ ngai atũhingũre maitho nĩ tondũ we atwĩra kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte mũtũrĩre-inĩ nĩ atuĩkĩte wa gũtũhe kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte mũtũrĩre-inĩ nĩ atuĩkĩte wa gũkĩũmba mbere ya ombĩte mũndũ mbere ya ngai kũmba mũndũ ambire kũmba kĩrĩa gĩothe mũndũ abataraga kĩu ũtarĩ nakĩo na nĩ ũrabatara hoya ngai na nĩ ũgũkĩona rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo kĩu gĩothe ũtũrĩte ũhoete mwaka ũyũ ũkera ngai mwaka ũcio ũngĩ ũrarĩ ho ndĩrahoyaga ũũ na ũũ na ũũ rĩu ndũgacenjie mũhoere ĩra ngai hingũra maitho nyone kĩna nĩ njũĩ nĩ ũnete ngari ĩyo ndĩrakũhoya mwathani ndigũtwarithia ngari ĩno nini rĩngĩ ngari ici itwarithagio land cruisers ngari ici itwarithagio v engines ngari ici itwarithagio ciĩ na injini ya cylinder inyanya njiguaga cigĩtwo v8 ngari ici nĩcio ndĩrenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo na tondũ nĩ tũronire guoko gwaku mwaka mũthiru tũhingũre maitho tuone ngari yakwa ngari yakwa v8 ndĩmĩigĩte ha ngari yakwa ĩyo nini itarĩ nayo ndĩmĩigĩte ha nyũmba yakwa ĩyo nena nene gũkĩra ĩno ndĩ nayo ndĩmĩigĩte ha A- wĩra wakwa ũcio mũnene wĩ ha mũcara wakwa mũnene ũcio ndo ndũrĩte hoete wĩ ha ĩra ngai maũndũ macio mothe ũrabatara tondũ me thĩinĩ waku hagari nĩ igĩte mwana kando ndakwa nĩ agĩkua no mwana ndakuaga nĩ tondũ gĩthima kĩa maĩ kĩarĩ hau but haga was blind hagari arĩ mũtumumu ndonete gĩthima kĩu kĩa maĩ kũringana na ũrĩa ngai akĩigĩte mĩaraho ya ũmũthĩ ngakũrathĩra we mũthikĩria wa mũgambo wa mũgĩkũyũ atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kuona harĩa kĩrathimo gĩaku kĩigĩtwo harĩa kĩrathimo gĩaku kĩigĩtwo hingũrwo maitho kĩone wee ũtũrĩte ũhoyaga mũtumia your wife is inside you adamu ndahoire ngai nĩwe wonire nĩ arabatara mũndũ akĩmũkomia toro mũnene akĩkũra rũbaru ngai ndarathiĩ na mbere na gũkũmbĩra mũtumia ũngĩ mũtumia waku ũrĩa wendage thĩinĩ waku it is only that god will cause you sleep ngai nĩ egũtũma ũkome ũcoke kũhingũre maitho wone mũtumia ũrĩa arĩ waku mwaka ũyũ tũkĩhoya ngai atũhingũre maitho tũhoya ngai atuonie atuonie kĩrathimo gitũ mũndũ ũgwĩtwo kamau wa karongo augaga atĩ athiĩte keca agĩcemania na mũtumia wake ahoyaga ahingĩte ritho rĩmwe akĩhingũra rĩmwe thiri ya mwaka ũyũ nĩ kũhingũra ritho hingũra ritho rĩu rĩmwe hingũra maitho maku ĩra ngai akũhingũre maitho maku wone wega wone kĩrĩa ũtũraga wĩragĩrwo wone kĩrathimo kĩrĩa ũtũraga wĩrĩirwo mwathani waugire twa gwĩtĩkia indo iria njega nĩ citũ ĩtĩkĩra tu nĩguo ĩĩ ĩtĩkĩra tu nĩguo ngai nĩ egũkũhe mwana ũcio wĩriragĩria

etagwo sara mwagi rwimbo rwitagwo hagai rĩrĩa hagai agagire arĩ werũ-inĩ nĩ tondũ nĩ agĩte maĩ akĩra na nginya akĩiga mwana kando nĩgetha ndakae kuona agĩkua nake ngai akĩigua kĩrĩro kĩa mwana akĩhingũra hagai maitho nĩgetha atuĩke wa kuona ah, gĩthima kĩa maĩ gĩthima kĩa maĩ kĩarĩ o hau ah, nĩ harĩa ah, hagai akĩkoretwo atahingũrĩtwo maitho nĩ ngai maũndũ marĩa ũrabatara thĩinĩ wa mwaka ũyũ Nga- ndauga na nda- ndauga ndĩ na ũma kũringana na maandĩko ma ngai na atĩ ngai gũtirĩ kĩndũ aromba kĩerũ kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte mũtũrĩre-inĩ witũ gĩ thĩinĩ witũ kĩrĩ oho nĩ handũ tũrĩcoka tũkĩone nĩ maitho tũrĩcoka tũhingũrwo nĩ ngai tũkĩone

Mũndũ ũgwĩtwo Nancy Shangai, mũndũ ũgwĩtwo Ann Buthia, Ngai akũrathime nĩ ũkorwo ũkĩrĩ mũtambo-inĩ, mũndũ ũgwĩtwo Blessed Mom rĩngĩ eh, ndĩrakuona nĩ ũkorwo ngĩrora ah, maandĩko macio mothe kana ah, comment cianyu ciothe nĩ ũkorwo ngĩcirora ah, itanarĩkĩrĩria ah, tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ rũcinĩ ah, kana mĩaraho ya ũmũthĩ mũndũ tagwo Shalom Mũkũrinũ ah, nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo nawe ũgĩthikĩrĩria tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ nĩ njũru nĩ ũcokereirie kuma rũtha ngai akũrathime na ũgĩkwo maũndũ ma magegania na maũndũ ma bata na wĩkwo maũndũ manene ndĩrenda gũthomera maandĩko marĩ thĩinĩ wa aefeso ĩmwe ikũmi na inyanya ihoya ritũ kũrĩ ngai mwaka ũyũ ĩĩ itanacoka gũkwĩra hihi maũndũ marĩa makĩgirĩtie tũkorwo tũgĩkĩrathimwo nyambe ngũthomere aefeso mũrango wa mbere mweri wa ikũmi na inyanya maandĩko marauga atĩa maandĩko marauga ningĩ atĩ maitho manyu ma ngoro mathererwo nĩ ũtheri na mũmenye ũrĩa igai rĩake rĩrĩ rĩ na riri rĩingĩhĩte tarĩ ũtonga mũnene narĩo rĩa andũ ake amũre igua andũ arĩa ngai amũre mũhingũrwo maitho manyu ma ngoro nĩgetha muone igai rĩanyu ũrĩa rĩ na riri ũrĩa rĩtherete, ũrĩa nĩ rĩa bata, na atĩ igai rĩu rĩake rĩ na riri nĩ rĩanyu inyuĩ andũ arĩa ake amũre. Igai rĩa Ngai rĩrĩa rĩ na riri nĩ ritũ ithuĩ andũ arĩa ake amũre, nĩ ritũ ithuĩ andũ arĩa Ngai etaga na rĩtwa rĩake, rĩrĩa twĩtanĩtio na rĩtwa rĩake itheru, agatũtua ehokeku, agatũtua andũ a nyũmba yake agatũtua ciana ciake atĩ no tũrũgame twĩtanie na rĩtwa rĩake atĩ no tũrũgame twĩtanie na rĩtwa rĩa ngai atĩ no tũrũgame tuge ithuĩ nĩ ma nĩ ithuĩ andũ arĩa ake amũre andũ arĩa ngai agũrĩte na mwaki ta ũrĩa Ithuĩ maandĩko andũ make arĩa mathiĩte Ngai- na mbere na gũtwĩta ithuĩ igai ritũ nĩ igai rĩa bata no maũndũ maya mothe igai rĩrĩ ritũ rĩothe tũkaga kũrĩgwatĩra tondũ tũtihingũrĩtwo maitho maitũ ma ngoro ngai nĩ atũhingũre maitho maitũ ma ngoro nĩgetha tũkorwo tũkĩonera igai ritũ rĩrĩa akoretwo atũigĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo

Nake mũici agatonya atonyaga na thĩinĩ, o nayo mbũtũ ya atunyani ĩgatharĩkĩra nja. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai enda gũkũrathima we, waganu waku nĩ kũguũka ũgua- ũguũkaga, wĩhia waku nĩ kũguũka ũguũkaga, na Ngai akaga gũkũrathima ta ũrĩa ekũbangĩte. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai enda gũkũhonia, waganu waku ũkaguũka mbere yake, ũkaga kũhonio. Hĩndĩ ĩyo ũraigua ndũrĩ na mwĩhoko mũthenya wa ũmũthĩ, mĩaraho ya ũmũthĩ, wagĩte kũrathimwo nĩ tondũ waganu waku nĩ ũraguũka mbere ya ngai maitho maku nĩ mahumbĩkĩtwo ũgatũra ũkayagĩra ngai na kĩrĩro kĩu gĩakinyĩra ngai gĩkagũkinyĩra ngai na njĩra ĩrĩa ekwenda nĩ tondũ waganu waku wĩhia witũ no ũrarũgama mehia makwa niĩ se mũgeca wa njoki ndũraga hoyaga ngai he mũciĩ he nyũmba nena nene he ngari nena nene he ngari mũthamaki wa thamaki no agĩthiĩ kũndathima rĩ waganu wakwa ũkarũgama mbere yake waganu wa kwarũgama mbere yake ngaga gwĩkĩrwo ta ũrĩa ndĩrahoete mwaka wa 2021 tũrathĩre atĩ nĩ tũkũhoya ngai ambe atwehererie waganu witũ ambe atwohe- atwehererie mehia na mahĩtia mehia na mawaganu na mahĩtia maitũ mothe matuĩke ma kwehera nĩgetha agĩtũre wa kũgocagwo atũre e wa kwambararagio nĩgetha kĩrĩa gĩothe twahoya tũkoragwo tũgĩcemania nakĩo ngoro ngĩrora comment cianyu iria cikĩrĩ kũrĩa mwena wa facebook tondũ nĩtwerekeire gũtiria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ na tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩgĩthiĩ gũtiria tũgakorwo twĩranĩte atĩrĩ niĩ nawe mũthikĩrĩria wakwa atĩ nĩtũgũcoka mbere ya ngai tũhere nĩ tondũ wa waganu witũ tũcoke tũmwĩre baba nĩ twahera rĩu thutha wa kũhera tũmwĩre mwathani tuohere mehia maitũ macio marũgamaga rĩrĩa tũragũkaĩra rĩrĩa ũrathiĩ gũtwĩkĩra mũthamaki wa thamaki ũkaga gũtwĩkĩra nĩ tondũ wa waganu witũ akorwo agĩtuohera akorwo agĩtũrekera nĩgetha rĩtwa rĩake rĩtwĩre rĩgocagwo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ tondũ tũngĩka ũguo nĩ tũkwamũkĩra kĩrĩa gĩothe tũkoragwo twĩrirĩirie na tũkĩamũkĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ ngai irathimo ciake ciũkaga rĩrĩa yagĩrĩire na igoka na njĩra ya magegania mũno tabarĩra nĩ mwĩhoko mwerũ gũkũ nĩ kwa mũgambo wa mũikũ fm nĩtagwo sam gĩca wa njoki ngĩthiĩ na mbere na gũkorwo ngĩgĩkwĩra atĩ kĩu ũbatarĩte kĩrĩ thĩinĩ waku kĩu ũtarĩte na gĩtirĩ thĩinĩ waku kĩrĩa gũkũ andũ-inĩ kĩrĩa gũkũ ũcemanagia nakĩo ndĩire no maitho maku ma kĩroho matihingũkĩte na ndauga mũthenya wa ũmũthĩ tũhoe ngai atũhingũre maitho maitũ ma ngoro nĩgetha tuone kĩrĩa gĩothe tũbataraga ndagũcokeria ngatho mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtũraga tene na tene ndũrĩ wacema ndũrĩ warekereria kiugo gĩaku nĩgetha gĩkorwo gĩgĩthekia andũ ndũrĩ warekereria kiugo gĩaku nĩgetha gĩkorwo kĩrĩ comedy no nĩ ũrekagĩria kiugo gĩaku thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ wacemanagia na samueli maandĩko maku makanjĩra at you appear to samuel at Shiloh by your word kiugo gĩaku nĩkĩo appearance yaku kũrĩ andũ mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki tũrĩa wambararĩte no tũrĩa ũkumĩtio mũno Nĩ tondũ niĩ ndungata yaku kiugo kĩrĩa ũheete nĩndekereirie kũrĩ andũ aku. Mwaka wa 2021 ndaratha andũ aku matuĩke a kũhingũrwo maitho. Irathimo ciitũ iria ũtũigĩire, reke tũtuĩke a kũgomana nacio. Irathimo ici tũcemanagia nacio no tũticionaga. Tũhingũre maitho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩrathimo gĩkĩ kĩrĩ thĩinĩ wakwa. Kĩrathimo gĩkĩ ndũũrĩte ngũhoete. Kĩrathimo gĩkĩ mũthikĩrĩria atũũrĩte akũhoete. na kĩrĩ thĩinĩ wake nĩkĩo hinge maitho ma mwĩrĩ ta ũrĩa watuĩkire wa kũhinga maitho ma mwĩrĩ ma adamu nĩgetha ũtuĩke wa kũruta kĩrĩa abatarĩte thĩinĩ wake na ithuĩ maitho ma mwĩrĩ ke twamahinga tũgacũthĩrĩria na thĩinĩ tũgacemania na irathimo citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo kwa mũgambo wa mũgĩkũyũ maũndũ marĩa tũkoragwo tũgĩetha tũrĩ ta kambuni mũthamaki wa thamaki mwaka ũyũ wa 2021 marĩa maratũremire thĩinĩ wa 2020 ndahinga maitho makwa ndahinga maitho ma kambuni ĩno matuĩke ma kuoneka rĩu tondũ maitho ma roho nĩ ũgũtũhingũra tuone kĩu tũtũraga twethaga kĩu kĩrĩa thĩinĩ wa mũgambo wa mũgĩkũyũ tũtikuma gũkũ tũgũgĩetha o gũkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo kĩu tũtũraga twĩriragĩria gũkinyanĩria mwathani

tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ ndetia kuonekanĩro tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ ndetia ũgoci waku thĩinĩ wa ngoro citũ tũtwĩre tũkwambararagia tũtwĩre tũgomanaga nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo cemania na ngoro cia andũ aku mwaka ũyũ tũkĩwambarari- tũkĩwambĩrĩria ambarĩrĩria na ithuĩ mĩrimũ ĩrĩa yatũtoretie 2020 kĩhonia kĩayo kĩrĩ thĩinĩ witũ nĩ ndaratha na nda- nda- ndathĩrĩria mũthi- mũthikĩrĩria wakwa

kiugo gĩaku gĩthiĩ na mbere na kũingĩra thĩinĩ wa ngoro cia andũ reke niĩ ndungata yaku njagwo no we wonekane nĩ tondũ we nĩwe ngai igũrũ rĩa ngai ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo jesu kristo ndahoya ona ndacokia ngatho ithuothe tuge amen and amen and amen arĩ thaa mũgwanja na ndagĩka mĩrongo ĩta- ĩtano na inya gũkũ nĩ kwa mũgambo wa mũgĩkũyũ fm korwo ngĩkũnengereria rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo ruth wa mũyũ rwĩmbo rũgwĩtwo ngai mũrathimi njoke ngorwo ngĩrora comments ciaku iria we ũkoretwo ũkĩnyandĩkĩra thĩinĩ wa facebook na nĩ njũĩ ngai nĩ egũtũrathima

Kwĩna ah, comment ingĩ nyingĩ nyingĩ iragĩthiĩ ciorĩte ũguo ah, kũringana na atĩ nĩ ngĩikarire mũno ingĩgagĩcithoma no nĩ nguona ta mũndũ ũgwĩtwo mũthoni wa nyũiki akiuga ndĩmũthakĩre rwĩmbo rũmwe rwa Ble- ah, rwa Ruth wa Moyo rũrĩa rũu ndakorwo ngĩkũnengereria mũndũ ũgwĩtwo Rib Mashali Ibrahim nĩ ekũnjĩrĩte akĩrĩ Tindi kũrĩa mwena wa, wa Machakos andũ acio angĩ mwakorwo mũkĩnyandĩkĩra kũrĩa mwena wa Facebook nĩ ngatho nĩ ngatho Ngai amũrathime na ngamũhoera Ngai ta ũrĩa atũraga muoyo tũtuĩke ah, kũ A kũhingũrwo maitho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtuĩke a kũhingũrwo maitho nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda. Niĩ njĩtagwo Sam Gĩcaũ wa Njoki. Tabarĩra ĩyo ĩtagwo Mwĩhoko Mwerũ ũrakoragwo ũkĩreherwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wairimũ wa Mũgũna ũrĩa nĩ niĩ ndagĩkorwo ngĩmĩnyitĩrĩra. Na Ngai enda mũthenya wa rũciũ thaa ikũmi nginya thinacara cia rũcinĩ. Ah, njĩtagwo Sam Gĩcaũ wa Njoki. Nĩ ngwendete mũno na thayũ wa Kristo na wendo wa Kristo nginyagia mũthenya wa rũciũ cihandĩte wega thaa inyanya